Ɛnnɛ nso yɛ da foforɔ. Yɛma wo akwaaba sɛ woagye berɛ na worehwɛ daa video wei. Yɛma obibiara akwaaba mfa mmra Bernard TV so. Enti yɛama wo akwaaba yi a yɛagye berɛ yi deɛ, ɛnnɛ yɛ sɛ yɛ football ho nkɔmmɔ nni ɛba abɛdi. And nneɛma a ɛrekɔ so wɔ kurom ha no, ɛ, ɛ, ɛ, a ase fem kakra, sɛ woate aseɛ. Enti ɛno ho nkɔmmɔ ara na yɛba abɛdi nso wɔ ha. Ɛnnɛ, nneɛma mmienu a yɛredi ho nkɔmmɔ paa no yɛ Kumasi Asante Kotoko coach nsɛm a ɔde too dwa. Because sɛ mpanimfoɔ afa no no na wɔn se wɔn bɔ CAF Confederations Cup last year na mmom this year wɔn kɔ bɔ Champions League nti wɔn kɔ fa coach obetumi abɔ na wagye but ɔno ɔbaa yɛ na ɔfiri mu no ɔsɛ kɔtɔkɔ level a ɛne Confederations Cup yɛbɛdi ho nkɔmɔ ɛna afei nso coach Avram Grant se onya Black Stars na ɔbɛsan coach ɛnda bia mɛka sɛ ebia yɛni coach Black Stars yɛni coach ɛno nti na ɔpɛ sɛ ɔsan ba back na ɔbɛ coach yɛn Black Stars team no nti na ɛho nkɔmɔ ɛne ɛtwitwi na mmom Sɛ wo nsɔskraibu to the channel a make sure sɛ wobɛ sɔskraibe. Wo sɔskraibe wie pɛ na wabɔ notification bell no so sɛdeɛ ɛbɛyɛ a upload a ɛbɛba biara wo nso wobɛnya bi ahwɛ. Ɛnnɛ me ne me nua Benjamin Owusu Antwi the Crusader, Sports Crusader na ɛnnɛ ɛtwetwe nkɔmmɔ nso wɔ ha. Me nua me wakɔ aba. Oh megye wo so Ricardo.
Mm adom adom nti biribiara yɛ fine yɛn ho yɛ paa. Wo ara wohwɛ the way a smiles no wɔ yɛn anim no a ɛkyerɛ wo sɛ biribiara yɛ fine and like you rightly indicated we are on a crusade Ɛno nti na Crusader no, we are on a crusade to save Ghana football and Ghana sports. Enti no ma me nka wei sɛ yɛka biribi a ɔn, wohu sɛ sometimes woka wokasa wie a na amanfoɔ bi ate asi w'akyi na wɔn redidi w'atɛm ne yɛkasa tia wo but ɛno deɛ mmɔ yɛ hu. Ɛno yɛ adeɛ baako a me maka sɛ we have chosen hope over fear. Enti na sometimes obi wɔ hɔnom a ohu abɔnten ɔse ei yɛ a mete wo kasa no a mekaa sɛ ɛyɛ panin bi o, ɛyɛ panin bi a ne tiri ho dwene bi. Dabi. Sɛ wotena akyire na wohwɛ nneɛma a ɛrekɔ so wɔ yɛn game no mu no, ɛne kane bi a na yɛwɔ akyire no, nneɛma a na ɛkɔ so wɔ yɛn game no na de toto ɛnnɛ anammɔntuo bi a mpanimfoɔ binom retu wɔ football no mu a, na ɛma wohu sɛ yɛn sports no aba fam. Enti deɛn na yɛbɛtumi ayɛ ama yɛn sports no asan apagya? Ɛno nti na yɛsɔre a yɛkasa no, ɛnyɛ sɛ yɛtan obi. Ɛnyɛ sɛ ebia yɛmpɛ obi asɛm nti na yɛrekasa a na akɔyɛ te sɛ ɛnnɛ kurom hanom no, wokasa a ne apa ataadeɛ bi ne ɛde ahyɛ wo, oh wei ɔyɛ party wei nipa, oh wei ɔsɔpɔɔto team wei. Yɛn deɛ saa nneɛma no ɛmmɔ yɛn hu. That is why we are on a crusade and the crusade is that we will save Ghana sports. Binom aba abɛyɛ bi kɔɔ the freedom fighters no. wɔn ayɛ bi this time around we are on a crusade and the crusade ne ne sɛ yɛbɛ save Ghana sports ɛnu nti no deɛ wosuro sɛ ɔbɛka no yɛ yɛbɛka yɛn nsuro bi a yɛbɛka sɛ yɛ nokorɛ nko adeɛ a yɛ mmɔ hu yɛbɛka sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛ football no ɛbɛtu mpɔn na akɔ n'anim ti da biara meka no maka akyerɛ sɛ Ɛyɛ for the love of the game. Ɛyɛ agorɔ no ho dɔ ntia o, Ricardo. Ɛnyɛ sɛ ebia yɛnum na ɛyeyɛ dɛ na yɛsɔre a na yɛkasa, na mmom no, ɛyɛ agorɔ no ho dɔ nti na yɛkasa. Nti yɛbɛkɔ so ne akasa ne asom Ghana man. Yɛnim sɛ dabi dabi dabi no, wɔn bɛkae ahu sɛ yes, boys bi sɔree a wɔn amfa hu anhyɛ wɔn mu, wɔn sɔree ɛbɛyɛɛ sports no ɛyɛ ɛyɛɛ no yie. Nti we are on a crusade and we will save Ghana sports. Na ɛsɛ wei Ɛyɛ ntete ho no no yɛ nya kora nkɔ main issues nim sɛ wɔte aseɛ and yɛ bɛ save Ghana football no because ebi abɛyɛ bi kɔ and yɛ so yɛ bere nie sɛ yɛ so yɛ save Ghana football nti yɛ tena se sei a na yɛ nsɛm a amanfoɔ suro sɛ wɔn bɛ ka no yɛ de yɛ bɛ ka na amanfoɔ nso ahu sɛdeɛ nnoɔma ɛsi kɔ nti the crusader ɛnɛ yɛ start no wɔn na mɛ start yɛ deɛ free ɛyɛ Kumasi Asante Kotoko wɔn sɛ kɔtɔkɔkɔ bɔɔ game a na yɛn nyinaa yɛnim sɛ wɔahyɛ ɛtoa ɔha no deɛ, na wɔn dɔm ani rekyere mu wɔ Tunisia no ara no, yɛannya koraa deɛ ɛbɛtumi anya scoreline a ɛbɛtumi ama kɔtɔkɔkɔ a qualify, but amma no saa. And wohwɛ performance a kɔtɔkɔkɔ give yɛ a, ɛnsɔ ani. Ebi reka referees asɛm ne nsɛm pii, but aside penalty no a referee no gye tiaa kɔtɔkɔkɔ no a, mɛtumi aka sɛ wo ara na wobɛtumi afa ho na deɛ ɔpɛ sɛ ɔde to penalty no so biara, edin biara a ɔpɛ sɛ ɔde to so biara, ɔde ato. But Kɔtɔkɔ and leave it to expectation. Bɔɔl no nkɔ bɔɔl no wɔ hɔ na ɛnsɔ ani. And sɛn wo reaction to the game no ankasa no yɛ sɛn? Well, Ricardo, sɛ wohwɛ game no ne nneɛma a na nka Kɔtɔkɔ rekɔ mu, ne yɛ expect sɛ yɛbɛhu de afiri Asante Kɔtɔkɔ team no hɔ a, honestly speaking, yɛanhu. Na nka yɛpɛ sɛ yɛbɛhu a game a nka Kɔtɔkɔ bɛkɔ akɔ put up a fight, even if They are on the losing side, wo lusu mpo a, ka wo bɛyɛ biribi a ɛkyerɛ sɛ indeed mo baeɛ na mo ba bɛkoeɛ. Players no antumi anyɛ saa adeɛ no amma yɛn. And me mblame players no bebree, mɛba hɔ nom. The reasons a kɔtɔkɔde lusu yɛn no, yɛbɛba ne nyinaa mu. This is the initial reaction, me mblame players no bebree. Same way me mblame coach no nso bebree. Na mmom no, majority of the blame no mede bɛkɔ the door step of management ples no am not absorbing them from the blame ɔmo bɛgye ɔmo fair share of it but kɛseɛ no ara deɛ ɛbɛkɔ de ama management no menim sɛ yɛahyɛ aseɛ ara na yɛnwura mu na yɛnkɔ straight a. Deɛ nti a meyɛ din a metie ne sɛ yɛakɔbɔ football football no management susu sɛ ɔmo ayɛ biribiara a ɛsɛ sɛ ɔmo yɛ because sɛ wobɛyɛ sɛ bonus a ɔmo bɛtua Aduan papa a mokɔ a mobedi wɔ hotels, nneɛma a ɛyɛ sɛ wɔn yɛ wɔn de ne nyinaa gu akwan mu. Moakɔ gyina field no so, mo players ne coaches no, mo deɛ na aka sɛ mo bɛyɛ na team no atumi a qualify. Wɔn antumi anyɛ saa ama wɔn team no an qualify but wo se blame no ankasa na ɛkɔ ama management no, dɛn nti na blame no ɛkɔ de ma management no? Ricardo, deɛ ɛwɔ mu ɛwɔ, deɛ ɛwɔ mu a ɛwɔ sɛ yɛn nyinaa yɛte aseɛ ne sɛ it is not always about sika, it is not always about the extrinsic motivation no, deɛ ɛbɛfiri abɔnten bɛba no. sometimes the intrinsic motivation nso hia and with all the intrinsic motivation na wo ankasa wa motivate ho a cycle ho no nyinaa na wie no one thing nso ɛbɛba to bear ɛbɛba to the fore ɛyɛ the quality of the players no the quality of your team ɔmo a wode ɔmo kɔ sa no how strong are they ɔmo ahoɔden te sɛn wobɛtumi ahyehyɛ team no nyinaa ma ɔmo all the sika memete asɛsi a menya sure sɛ Womma me sika a ɛwɔ wiase nyinaa sɛ me ne Anthony Joshua anaa me ne no nkɔko a mɛtumi ne Joshua ako. Daabi. Woanhwɛ yie a, ɛbɛku me. Yɛama me sika pa ara o, but woanhwɛ yie a, yɛde me funu na ɛbɛba. Because ahoɔden no, mentumi ne Joshua nko. It is not about mɛma wo sika, mɛma wo sika. Deɛ ɛwɔ sɛ yɛhu ne sɛ, me on the side of management na na mahyɛ aseɛ a meka kyerɛ wo no. Football. ɛne sɛ yɛrekɔ akɔ winni tournament, winning tournament, ɛnyɛ shatawale event a wayɛ organise wɔ Heroes Park anaasɛ yɛyɛ Ghana Music Awards wɔ eh, the international, Accra International Conference Centre, na masɔre meekɔ bi, ɛna masɔre aka sɛ, oh, mewɔ Africa wear bi gu ɛyɛ fɛ, ma menkɔfa nhyɛ, mewɔ coat bi gu ɛyɛ fɛ, menkɔfa nhyɛ, daabi. Wei yɛ Project na wokɔ akɔyɛ you need preparation preparation ne nstate journey no duru hɔ a yɛnkɔ yɛnkɔ toto players mmra ne yɛnkɔ yɛnkɔ fa coach bi mmra ne yɛnkeka wɔn mmom ne yɛnkɔ daabi wohyɛ aseɛ firi baabi na wabuild wo ho a na ade akɔ eventually watumi akɔ akɔgye nti from last year ɛde ɛreba no it was under this same management led by uncle George Amoako ɛna mo ka maa yɛn nyinaa yɛtee sɛ Kɔtɔkɔ bɛbɔ the confederations cap. Wɔ aberɛ a ne yɛn nyinaa yɛakɔ akɔyɛ meeting sɛ ɛnyɛ adeɛ a Ghana yɛde representative bɛkɔ. Mo ka ma yɛte aseɛ sɛ Kɔtɔkɔ bɛkɔ confederations cap no because ɛwɔ sɛ mokɔ ma players no exposure na mo ma wɔn experience na yɛnkɔ yɛnkɔ build yɛn ho from there of which it was a fantastic idea yɛn nyinaa yɛ supporteeɛ. Mokɔeɛ no the exposure no baeɛ, the experience no baeɛ, enti first attempt kɔtɔkɔkɔ failiiɛ, wɔn antumi an progress from the group. Even deɛ yɛreka no sɛ ɛyɛ failure no, sɛ wode retoto the previous years from 2009 ɛyɛ the last time a kɔtɔkɔ wura mu into the group stages of the Confederations Cup no a, ɛyɛ den sɛ yɛbɛnya kɔtɔkɔ sɛ ɔrewura mu akɔ akɔbɔ the group stages of the Confederations Cup anaasɛ the Champions League, ɛnni competition bi a ɛbɔ wɔ Africa ha enti na ɛno yɛ a step up still wowie yɛ naa no sɛ wakɔ na watumi awura mu to the group stages of the Confederations Cup adeɛ na wɔsɔ ɔyɛ you build on wo success na wotwɔkeeɛ no na wode akɔ anim and in doing so you had a coach a moma yɛte aseɛ sɛ ɔnyɛ up to the standard of the Champions League yɛwie yɛ no main competition ɛbɔ wɔ kurom hanom ɛyɛ sɛ the NC tier 1 ɛne tier 2 no Teɛ one no, kɔtɔkɔ tumi wura mu kɔ kɔgye yɛ. Teɛ two, ɛno nso so, yɛhuu sɛ kɔtɔkɔ bɔɔ yɛ ara to the semi finals ansa na Ashanti Gold rehyɛ wɔn ayi wɔn afiri mu. Enti na biribiara da adi sɛ coach no he was on course a ɔreyɛ adwuma. Mo wie yɛ a ɔno de mo qualify yɛ sɛ yɛnkɔ wura mu no na management no baeɛ na mo se baabi a yɛrekɔ no deɛ so enti no yɛhia sɛ yɛ upgrade yɛ technical area hɔ nti yɛma coach no nkɔ tena ase na yɛma Zacharias mmra mmɛfa team no mfa nkɔ. Enti sɛ woma me saa assurance no sɛ Zacharias na ɛbɛfa team no deɛ a, na ɛno kyerɛ me sɛ Zacharias yɛ coach a ɔwɔ daa knowledge no, ɔwɔ daa expertise no sɛ ɔbɛtumi a lead yɛ to the next level. Enti anything short of that, it is not acceptable. yɛnnye ɛno ntom. Sɛ yɛnnye ɛno ntom na ayɛ sɛ coach no mmɔdenmɔ wɔ fam a, I will not blame the coach, I will blame wo a woyɛ the appointing authority no. Adɛn nti na wɔayɛ me blame coach Sika Akono kakra because yɛkaa sɛ wɔyɛ technical director because wɔn sɛ upgrade wɔ CAF Confederations Cup nti wɔn kɔfaa coach yi bɛyɛ na wɔn sɛ wɔyɛ technical director sɛ woti wɔn nsɛm no mi wɔn sɛ wɔn ampamo no wɔn kaa sɛ wɔyɛ technical director sɛdeɛ bɛyɛ wɔn mmienu bɛka wɔn adwene apaa ho na ɛsɛ wɔatumi de team no nso abɔ CAF Champions League no. Enti wɔ aber a coach no ama no, coach Sika Akono annye da rule no annto mu no, yɛmmbleem hɔn so kakra. Mese we have it on tape. Ebia na amanfoɔ bi nnyaa nntie but me metiee Coca nsɛm a ɔkaeɛ sɛ Sika Akono, the level no a yɛpɛ sɛ yɛduru no, Sika Akono nyɛ the man a ɔwɔ that expertise no to manage the team in the champions league me se obi a onyɛ fit to uh, enough to be on the bench oyɛ fit to be a technical director no enti sɛ wobɛfa technical director deɛ ɛna na wonkɔfa technical director ɛmmerɛ siike ne mom na wose siike na ɛnkɔyɛ technical director na ɛsɛ wo coaching area hɔnom no wo weekend hoo if that is deɛ woka deɛ a woma deɛ ɔwɔ fam sin siike mɛgyina technical area hɔnom na siike nkɔtena soro hɔnom of which yɛbɔ match a Technical director ɔma bench hɔ nom nti na deɛ ɔka nyinaa ne sɛ CK nyɛ fit enough to be on the bench ɛna wayi no afiri hɔ nom nti wode obi a ɔyɛ fit enough ɛna ade no aba abɛgyina hɔ nom on the side of the players wose players no exposure na yɛde kɔ akɔma wɔn na wɔn anya experience no yɛmmusa yɛn ho sɛ Ricardo players no a yɛkɔma wɔn exposure no yɛwieɛ no dodoɔ sɛn na ɛnɛ wɔn aka wɔ kotoko team no mu dodoɔ sɛn na wɔn aka a wɔn ɛrebɔ bie Where is the consistency, where is the continuity? Because sɛ wobɛkɔ akɔgye biribi a na me gu ano gu asɛm so a na meka kyerɛ wo sɛ ɛyɛ project. Ɛnyɛ sɛ wo hyɛɛ project no aseɛ a na atu, wo tenaa mu a na ɛntuiɛ. Wo hyɛɛ aseɛ firi baabi na wo build nkakra nkakra. Ɛnnɛ yi yɛbɔ Real Madrid din. Sɛ wo kɔ Europe a, no team na in terms of the Champions League wagye asɛ defend Madrid aba abɛyɛ in this modern era. defending on three occasions, Madrid deɛ no anhyɛ aseɛ nnɛ o. Ɛduru mmerɛ bi, sɛdeɛ kɔtɔkɔ akɔ off yi, Madrid kɔɔ off after sɛ wɔgyee 2002 Champions League no. Mekae Zidane volley bi a ɔbɔ de too net de maa wɔn. Ɛfiri hɔnom no, yɛhu sɛ Madrid kɔɔ off. In between, Madrid tɔ a lot of players, ɛhae a lot of coaches. Ɔmo tɔ daa mmerɛ no ne yɛfrɛ no the Real Galactico era no, Madrid ɛɛbɔ bɔɔl a wonim sɛ ɔmo wɔ former world best bɛyɛ mmiɛnsa na ɔmo gyina mu, Zinedine Zidane, wowɔ Figo, wowɔ Ronaldo the phenomenon gyina mu, at a point in time ɛkɔ faa the world best defender in Cannavaro de no baae but na nneɛma nkɔ yie, ɛduruu baabi na Madrid huu sɛ nneɛma mfa ma yɛn, yɛapɛ quick fix na ɛnyɛ yie, ɛnti yɛnyɛ dɛn, yɛmpɛ coach a ɔbɛma yɛn long term project Ɛna ɔmo nyaa president bi a yɛfrɛ no Fiorentino Perez na ɔdi kan aba abɛyɛ bi kɔ ɛna ɔsan baeɛ ɔbaeɛ no ara no the the strategy was that let's get Ronaldo Cristiano let's get abranteɛ yɛfrɛ no Ricardo Kaka yɛnfa no mmra yɛnkɔ yɛnkɔfa Xabi Alonso nfa no mmra yɛnkɔfa Raul Albiol nfa no mmra yɛnkɔfa Alvaro Arbeloa yɛnkɔfa Benzema nfa no mmra ne yɛnfa ɔmo mmɛ starte project no project nyɛ sɛ yɛhyɛ aseɛ ara na ɛtuuiɛ o Yɛwieeɛ no ara no, first season, nneɛma ankɔ yie. Madrid afiri mu at the quarter final stage of the Champions League against Lyon na wɔfirii mu. Wɔfirii mu wieeɛ, wɔdii second in the league na wɔse daabi, yɛnkɔfa coach bi a ɔbɛtumi ayɛ dɛn, atoa yɛn project no so mmra. Ɛna wɔkɔfaa Jose Mourinho baeɛ. Jose Mourinho baeɛ no, in the Champions League, wohuu sɛ ɔbuildii biribi, ɛhyɛɛ aseɛ de wɔbɔɔ the semi-finals, semi-finals, semi-finals. tumi bɛgyee league no yɛɛ dɛn? de maa wɔn nti wɔhuu sɛ no, Jose Mourinho ayɛ aduru baabi, yɛnkɔ yɛn anim, ɛna yɛkɔfaa Carlo Ancelotti baeɛ. Ancelotti no, yɛnim n'adwuma a na wayɛ wɔ AC Milan sɛ ɔde wɔn agye the Champions League no on two occasions nti yɛmfa Ancelotti mmra. Ancelotti baeɛ na ɔde wɔn bɛgyee Champions League no. Ɔho, ɛyɛ project ɛna wayɛ dɛn? Wayɛ. Ɛnnɛ Jurgen Klopp team a yɛrebɔ ne din Liverpool yi, Wohu sɛ wanyɛ wholesale changes ɔbaeɛ no ara o, ɔbaeɛ na mmerɛ bebree wɔ team no mu, players bebree wɔ mu a na nnɛ yi wɔn nyɛ fit sɛ wɔn bɛbɔ Liverpool but ɛyɛ gradual, nkakra nkakra, nkakra nkakra na wotɔ bi wura mu. As management, last season wokɔ Confederations Cup wotɔɔ thirteen players, wowieɛ no a wosɛ kɔ Champions League woasan atɔ thirteen players of which ɛmu nson abɛyɛ starters. Team bɛn, proper team bɛn na ɛyɛ saa? Proper team bɛn na aka sɛ wɔyɛ saa? Wontumi mbuilde na at the end of the day edu after just a season na wɔadwiri foundation no nyinaa agu na wɔasan ahyɛ foundation foforo. Woansan ambuilde foundation no yie. Foundation no a wodwiri guiɛ no ara no, womprapraa aseɛ mortar no ne ade koraa amfiri so. Wɔse mensɛ ɛto block atoa so. Woto duru soro a, ɛbɛbu. Enti na abu no ama kɔtɔkɔ reba fie no. Enti wei yɛ mmerɛ a ɛwɔ sɛ management no ara bɛtena ase na wɔtake a sober reflection. of wɔn adwuma a wɔayɛ for Asante Kɔtɔkɔ no na wɔhunu sɛ indeed na nka yɛwɔ ɔpɛ pa sɛ yɛbɛboa team no na mmom adwuma a yɛyɛeɛ no deɛ antumi ammoa than sɛ yɛbɛhyɛ aseɛ ne yɛbɛtɛn ne yɛn ho ne yɛblame coach ne yɛblame players no saa nneɛma no deɛ me me nsosɔ so on the day na nka coach no bɛtumi ayɛ biribi de afa n'adwuma no a ɔyɛeɛ no ho sɛ players no nka bi a wokɔ an away game an away game deɛ Wo wɔ advantage de firi fie na ɛkɔ nti no nkɔ bie mu bebree nkɔ sɛ mekɔ akɔ ataake nkɔyɛ mmɛmasɛm wotena akyire kakra nti na inboxing koraa no ɛsɛ ɛduru baabi a na obi clinche na wo ɔn saa no Mayweather defensive tactics ɔbɔɔ kakra no ɔn no asɔ ɔmu kakra saa coach no kɔe ɔkɔ bie mu ɛna ɔmo bɔɔɛ na defeat no ayɛ dɛn aba this is not the time to start the blame game Ɛnni sɛ management no hyɛ aseɛ prɛse panic button, yɛmmɛpam coach ne saa nneɛma no, ɛmmoa. Players no nso so, wɔn nso deɛ kakra a ɛwɔ mu nie, Ricardo, na ɛwɔ sɛ players no hunu shirt no a ɛhyɛ wɔn no. If sɛ coach no koraa na adecide sɛ I am going all out, na sɛ woyɛ a player, player a wosi akan de ma Asante Kɔtɔkɔ, at this level ɛwɔ sɛ wohu club no a wobɔ no na wotumi appreciate sɛ club no it is a historical club amanfoɔ bi abɛyɛ bi kɔ o da bi akɔtɔkɔ nnwom no sɛ wobɔ a yɛbɔ mpanimfoɔ bi din yɛbɔ mfum mu din yɛbɔ ɔsɛ kofi mu din Karim Zito na ano yɛne ne kasa on Metro FM ɔse ka ɔno Karim Zito abɔ kɔtɔkɔ atwam but ɛnɛ ɔda so di so mfasoɔ because ɔbaeɛ no ɔbɔ bɔɔ no yie so this was the perfect time for this generation of kɔtɔkɔ players ne sɛ nka ɔmo ɛnfa ɛnyɛ biribi ɛmma ɔmo ho but it all boils down to the quality a ɛwɔ team no mu and ɛno na ɛwɔsɛ management no ɛyɛ appreciate na ɔmo hunu sɛ yɛ quality no ɛwɔ fam nti yɛ nraise supporters expectations bebree te sɛ deɛ baabi a yɛde kɔto yɛ no nti me deɛ the majority of the blame no nyinaa no ɛkɔ to the doorstep of the management Obi bɛka sɛ ɔmo mmɔ bɔɔl but makyerɛw kwan a nka ɔmo nso bɛtumi ayɛ because preparation no ɛhyɛ aseɛ firi off the field ansa na yɛde akɔ field no so. Nyɛ field no so nko ara na yɛbɔ bɔɔl no, yɛbɔ no nkyɛn koraa ansa na yɛaba field no so. Enti sɛ wohwɛ Florentino Perez mo adwuma a ɔmo ahyehyɛ no a, ɔhyehyɛɛ no nkyɛn na ɔde ama coach na ɔde aba field no so. Wotumi hu sɛ ne team no da hɔ a akɔnɔ last season team a ɛbɔɔeɛ no, ɔho. Sometimes sɛ woreyɛ team a, yɛmfa politics ne emotions nyɛ team. Sɛdeɛ me m'adwene yɛ me ne saa nneɛma no, yɛmfa ɛno nyɛ team. Ɛno nti na me meyɛ critical about what the management are doing no. Woakɔfa players aba, ebi a wohu sɛ wokɔfa player ba a, ne first season no yɛ adaptation period. after first season no afei na ɔbɛ adapt because from baabi a ɔde reba no de abɛ wura mu no second season no afei deɛ wahunu biribiara nti ɛhɔ nom na wahyɛ aseɛ yɛ dɛn ahunu team no yie a ɔrebɔ bɔɔl no na adastanding no aba between ɔno ne ne colleagues no wahu sɛ wei sei na ɔteɛ ɛkwan sei na yɛfa so yɛyɛ no ɛti no ɛbɛ take shape a from the third season yi kɔ na ɔhu sɛ afei deɛ biribi yɛ take shape but after first season na wo sɛ wapam no a it doesn't help. Ɛna players no bebree na emusa wɔn ho sɛ, Africa no a kɔtɔkɔ kɔbɔɔɛ no, na wɔn abɔ bi da anaa? Daabi! Eti first experience no anyɛ yie no, nkaeɛ ma wɔn ntoa so but they are sacking wɔn nyinaa saa akɔfa a new crop of players ɛsaa de aba. Nti ɛyɛ saa no a, saa team wei wode kɔma Jose Mourinho koraa no a, ɔbɛ struggle sɛ obetumi ɛde ahyehyɛ team no. Ɛna one thing nso yɛ sɛ quick fix ɛnyɛ bad but in doing the quick fix no a management wei pɛ sɛ wɔn kyerɛ no, you go for the best, the creme de la creme. Enti sɛ wonyɛ deɛ Florentino Perez way no a, yɛma no time, na wopɛ the Pep Guardiola way of quick fix no a, ɛyɛ Manchester City model no, after just 2018, 2016, 17 season no a Pep Guardiola baeɛ no ara no, ɛna ɔhwɛɛ ne team no kakra bi na ɔhuu sɛ, ah, me team wei deɛ ɛmmoa me, ma mengya wɔn nyinaa kwan na wɔnkɔ. Enti in going for the quick fix no, ɔkɔfaa hwan? Kyle Walker. Daa mmerɛ no, the best right back in the Premier League ɛna ɔkɔfaa no baeɛ. Ɛna ɔwuraa mu wɔ France na ɔkɔfaa Benjamin Mendy, the best left back in the French, eh, in the French Ligue 1. Saa mmerɛ no na ɔne Monaco akɔ ara to the semi-finals of the UEFA Champions League. Ɛna ɔkɔfaa no baeɛ, ɛna ɔkɔfaa Bernardo Silva. Ɔno nso so team a na wɔatumi abreki daa monopoly a na PSG team no a-establish wɔ French Ligue 1 no ɛwuraa mu It tells you about the quality a na ɛwɔ saa team no na ɔkɔfaa ɔno nso na ɔde no baeɛ ɛna ɔde no ba bɛwuraa ne team no mu. Ɛna ɔkɔfaa Aymeric Laporte ɔno nso so Sevilla team a na wɔn ayɛ dominant ɛwɔ ɛyi ɛwɔ the Euro the Europa League no na ɔka ho na ɔde no baeɛ from Bilbao sorry Bilbao na ɔde no baeɛ na ɔde no ba bɛhyɛɛ mu ɛwɔ hɔnom na ɔbɛsii akan ɛde ɛmaa wɔn nti wotumi hu sɛ ɔsolidifae ne kyerɛw no ma ɔmaa team no hui sɛ wabɔ baabiara pampe but in doing so no mpo no wansake old players no o. Sɛ wohwɛ wɔn anim hɔnom a, ɛyɛ ne old guards no a na ɔgye wɔn boɔ hɔ no ara na na ɛbɔ. Nti wohwɛ a Fernandinho, experience ɔwɔ mu akyɛ. Wobɛhwɛ Kevin De Bruyne, experience ɔwɔ mu akyɛ. Wobɛhwɛ Raheem Sterling, experience ɔwɔ mu akyɛ. Wobɛhwɛ Aguero, experience. Nti no sometimes in doing the quick fix no, ɛno nkyerɛ sɛ Tow wo players no a wowɔ no nyinaa to gu. Dabi. Enti no management no na me deɛ soboɔ kɛseɛ no ara wɔ hɔ a yɛmfa mmɔ wɔn. It's not about the coach, it is not about the players but the management.
And woka sɛ ɛyɛ about management yi na yɛba down to asɛm a coaches no kaeɛ. Woyɛ obi a woantie asɛm a coach no kaeɛ no a, yɛntiatie ba a na afei yɛdi ho nkɔmmɔ. Enti woatie coach no asɛm, woatie asɛm a ɔka de faa Kumasi Asante Kotoko ho sɛ Champions League no na mpanimfoɔ sɛ ɛyɛ upgrade nti wɔrekɔbɔ, wɔrefa no aba no, ɔno no hu sɛ Kotoko team no ɛyɛ Confederations Cup na ɛyɛ wɔn level nti ɛsɛ wɔba Confederations Cup na wɔaba abɛsi akan. And Ben, wohwɛ nsɛm a coach yi ka yi sɛ Kotoko ɛnyɛ wɔn level ne Champions League na wɔn level ne Confederations Cup yi, Asɛm bi wɔ hɔ a ne ne ka no yɛ den kakra but waka yɛ nokorɛ. Coach yi asɛm yi wo fa no sɛn? Well Ricardo, me se kurom ha ɔn, adeɛ a ɛɛden paa yɛ sɛ wo bɛ ka nokorɛ akyerɛ nipa. Ɛno na nipa bi nom no ɔmo mpɛ no. Yɛ se ka nokorɛ kyerɛ damfo, nsɛɛ damfo agorɔ. Me, Champions League draw no baeɛ no, I am one person a me ka kyerɛ wo sɛ, kɔtɔkɔ no a yɛ bɔ yɛ ho mmra ne yɛ yɛ kɔtɔkɔ yɛ so kyɛɛ toa no, wo nso nkyɛɛ toaa baabiaa, wo mmɛɛ toaa in recent years. and in recent history caf conf caf eh, tournaments a yɛbɔ okurum hanom no kane bi ne yɛbɔ caf cup ne yɛbɔ the cup winners cup ɛna yɛbɔ confederations cup yɛbɔ the caf champions league yɛbɔ the caf super cup saa five trophies wei nyinaa ɛtoa team no agye bi pɛn kɔtɔkɔ agye da no on two occasions pɛ ɛna ɔmo agyeɛ but na amanfoɔ disrespect ɛtoa team no o oh, yɛnim bia yɛ tim no yɛn yɛgye africa mmienu yɛso yɛwɔ supporters mese kɔtɔkɔ ɛnɛ on the continent of africa sɛ wode kɔ europe a memede wɔn bɛtoto tim te sɛ benfica mo wohu sɛ benfica benfica deɛ wɔmfa mo nkwakyerɛ too much o oh, dabi benfica and even koraa no mɛtumi de naba fam aduru bi a ajax bi ajax until sɛ wohu sɛ hwɛ ajax ɛbɔɔ semi finals last season obiara sɛ surprise Bataillaz yɛ four time champions of the UEFA Champions League. When was the last time a yɛnyaa Ajax sɛ owuram aba abɛbɔ a qualify even from ne group akɔ n'anim? Ajax koraa deɛ wohu sɛ ɛyɛ ninety five yi a ma memfa nkɔ Benfica sixty two ɛhɔ no na Benfica no na wɔyɛ strong saa na kɔtɔkɔ team no aba abɛduru nokorɛ a nnipa mpɛ sɛ yɛbɛte wɔ kurom ha no no ɛnɛ no nso na ɛrekele Asante Kɔtɔkɔ no coach no waka no nokorɛ wɔ mu a na waka no because hwɛ Ricardo Wofa Eto'o du Sahel ma wɔn. They have been consistent in the Champions League. Da biara wɔba. Teams a wɔkɔ wɔn anim ɛkɔgye no, da biara wɔba. Kɔtɔkɔ kane nna atipɛnfoɔ yɛ he? El Ahly mo. Abere a Kɔtɔkɔ ɛgye ne Champions League ɛtɔ so mmienu no, na El Ahly nyi bi o. Na El Ahly agye baako pɛ because etetu na El Ahly hyɛ wɔn gyeeɛ na wɔn nso bɛgye etetere nti Kɔtɔkɔ gyee mmienu na El Ahly wɔ baako. Ɛnna El Ahly twam eight. It tells you sɛ yɛaka akyire. Fa the last twenty years de reba no, yɛnhwɛ sɛ the group stage of the Champions League nkɔtɔkɔ awura mu dodoɔ sɛn? Baako pɛ. That was in two thousand and six ɛna kɔtɔkɔ tumi wuraa mu and even at that time ɔwuraa mu in two thousand and six no, check the squad a na ɛwɔ hɔ nom. Those were the days a na wobɛnya Michael Osei, Emba Power mo, wobɛnya Nana Ahendua mo, wobɛnya Godfred Yeboah TV3 mo, Azeez Ansah mo, Michael Asante. Those days yɛn check the quality and ɔmo nso no deɛ no ɛnyɛ sɛ na ɔmo abɔ just one season yɛ puti ɔmo together o wopɛ a kɔba kɔhwɛ WAC two thousand and two saa squad no wobɛhu sɛ ɛmba power bɔɔ bi wobɛhu sɛ abranteɛ yɛfrɛ no Nana Ahendua Nana Ɔboa Nipa bɔɔ bi TV three bɔɔ bi Aziz Ansa bɔɔ bi Ɔsɛɛ Boaten mu hwɛ Joseph Henrich mu it tells you sɛ saa mmerɛ no continuity by But wontumi nkɔ nkɔda na wonsɔre nka sɛ one day mate m'ani maso daeɛ, manya sikani bi aba amena bɛyɛ executive board chairman nti no ɔde ma mekɔ akɔgye. Yɛnyɛ no saa. Sometimes you must respect your opponents, know where you are standing na wa set realistic target. Nka nyɛ ne sɛ yɛkɔbaa yɛ akɔtɔkɔfoɔ ayɛ disappointed yi. Sɛ wɔn set realistic target sɛ yɛbɛhyɛ aseɛ afiri the Confederations Cup, nkakrankakra na yɛde ɛɛbuilde kɔ yɛn anim a, menyɛ sure sɛ nka woyɛ kɔtɔkɔ supporter a wobɛyɛ disappointed. Enti Ricardo, like the coach rightly said, ɛyɛ ɛno ara na waka no, the hard truth no na waka no. Wopa a, mese yɛn stretche argument no mfiri kɔtɔkɔ, yɛmfa nkɔ West Africa. West Africa, yɛn atipɛnfoɔ a yɛhyɛɛ aseɛ ne yɛne wɔn ɛbɔ. Where, where are stationary stores? Wɔn wɔ yi, Nigeria, wokɔ wɔn wɔ yi? Wɔn wɔ yi? Shooting Stars of Ibadan, wɔn wɔ yi? They are all missing Ɛnnɛ no it is not about me na kane bi na meyɛ you where is Accra House of Folk? Ɔmo bɔɔ ɔmo ho mmara ne the Continental Club Masters ɔmo wɛn? Wahu where is Asec Mimosa? Where is African Sports? Ɔmo wɔ he? Where are they? You wonhu wɔ ɔmo it is not because sɛ ɔmo nyɛ big teams o you are a big team but ɛnnɛ no the modern trends of football no if you are not following it a wobɛka akyire. Ɛnnɛ no na Asante Kɔtɔkɔ yɛaka akyire no nti ɛnnɛ yi no sɛ yɛpɛ sɛ yɛsan aba na yɛredeeme yɛ glory days no na those days no a yɛhyɛ aseɛ a yɛrebɔ a na dabi a yɛkɔ no a I like baabi a wɔahyɛ aseɛ no consistently yɛnwura mu na yɛnkɔbɔ but yɛrekɔ a yɛnhunu sɛ yɛ team no yɛ ahoɔden nie nti hanom na yɛbɛkɔ so na yɛayɛ dɛn yɛabuilde de akɔ sɛ wohyɛ aseɛ na dabi a worekɔ with the target sɛ merekɔ akɔgye a wowie a wobɛba na woasan abɛsake na waba na wabɛ sake nti da biara no project no wo builde a na wabɛ gu no wo builde a na wabɛ gu no ɛno saa no ɛmmoa I am not saying sɛ saking of coach ɛmmoa saking of coach ɛyɛ paa but sɛ o sake coach no a at least in terms of the playing body deɛ ɛwɔ sɛ consistency ba hɔ nom Accra Asufo before sɛ wɔn kɔgye two thousand no wobɛkae a CK Afrane ɛbɛ coachi wɔn bi. de firi hɔnom na wɔde sakee wɔn samade nom nyinaa yɛ biaa ɛbuilde yɛa from ninety five no de ba no ɛna wɔde hyehyɛɛ team no ara until sɛ two thousand Jones Atoko Efio ɛbɛfaeɛ de wɔn kɔgyee Champions League no nti no sacking of coach deɛ I'm not against it but in terms of players no ɛgyina hɔ si akan no deɛ at least wobɛnya majority of them a wɔwɔ team no mu akyɛ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wɔabɔ wɔn ho nti that understanding no wɔ hɔnom Ɛno na ɛbɛtumi de aboa yɛ clubs no moving forward, it is not always about oh me na me so, me na me sii ma kyɛ, yɛ sii ma kyɛ, yɛ sii ma kyɛ no ɛno no yɛ nnɛ, ɛno na ama yɛ brɛ no, nti sɛ wo hwɛ panin anim na wo ka asɛm akyerɛ, wo ka nokorɛ akyerɛ no ɔse oh wo yɛ wo dabɛn, me na manyini but it is not always about the number of years you've spent, it is about how good you plan ɛne nneɛma papa a wo de bɛyɛ dɛn, yɛ bɛtoto akoa mu, ɛno na ɛbɛtumi aboa, nti ɛno deɛ It is the hard truth no na coach no aka de akyerɛ wɔn no but wohu sɛ coach no nso so no nokorɛ ne Nyame anim nie that was not the platform wɔ sɛ ɔde ka saa asɛm no much as mene no yɛ adwene sɛ deɛ wɔka no yɛ nokorɛ no the platform na ɔyi so de ka asɛm no it was bad because you don't say saa asɛm no at a time a team no akɔ lusu and at this time wo na woyɛ ɔsahene a na ɔdi team no anim de wɔn kɔɔeɛ Enti adɛn na wokorɔ no na wonim saa nneɛma wei nyinaa woanni kan anka amma supporters no ante na wo raisee manfoɔ expectations ahu that is where me me disappointment wɔ ɛno deɛ Zakaria se wanyɛ adeɛ ne ni sɛ ɔka no saa at this at that time wobɛtwɛn ama pain no nyinaa aba fam no na waba na wabɛ explain nneɛma de akyerɛ supporters no supporters wɔn wɔn te sɛ mmaa Yɛn mmaa yi a yɛne wɔn nam yi ara, saa na wɔteɛ. Wɔn sɛ yɛn nua mmaa yi ara. How a wo ne no bɛkasa no, ɔho, how a wobɛkorɔkorɔ no no, ɛno na ɛbɛma n'ani agye wo ho o. Saa nti no, nka wobaeɛ no, nka yɛwieeɛ no ara no, oh, wobɛkasa very apologetic. Yɛrekɔ no, na yɛnim sɛ yɛrekɔ na yɛakɔfa win no aba, but nneɛma ankɔ yie amma yɛn nti no, akyitaafoɔ, momfa nkyɛ yɛn, next time biara no, yɛreba Confederation, mommɛsupport yɛn. Yɛbɛtumi ayɛ dɛn? akɔ yɛn anim nti nka woyɛ saa wie na confederation no ahyɛ aseɛ na ɛkɔ yie no na wode saa wei no ayɛ dɛn atom no ama wɔn ate aseɛ ɛnti no Zakaria se mesrɛ no next time biara ne kasa no ɔma no mmra fam but it all boils down to management sɛ o hire obi a PR ɛyɛ paa is very important the sort of communication ɛba abɔnten about your team ɛnti no coach no mo faa no no what was the orientation a mo de maa no How a ne kasa a ɔkasa wɔ abɔnten no, how did you manage it? Wohu sɛ those nneɛma no nyinaa no, ɛyɛ how a your communication department no, mo na ɛwɔ sɛ mo manage all those nsɛm no. Enti nsɛm no bi wɔ hɔ koraa no a anka coach no kaeɛ no, ɛbɛ, ɔbɛtumi aka ɛmma abɔnten. But mogyaa no saa na sɛ coach no, moamfa guidelines bi, because ɛnyɛ press conference na ɔbɛka, ɔkaa saa asɛm no. It was with the, eh, nsɛmtwerɛni na ɔkaa saa asɛm no de kyerɛɛ no. Eti sɛ coach mama no ate aseɛ sɛ coach you are the coach but ɛnyɛ ɔpe official platform a don't speak a menyɛ sure sɛ coach no ɔbɛkɔ akɔ kasa ama no ne nyinaa coaches kasa da biaa yɛte only Ghana mo kasa but da bɛn na wate sɛ yɛse only Ghana so sɛ kɔhyia nsɛmtwerɛni bi wɔ dɛm na ɔne no di nkɔmmɔ on tape yɛbɛnya sɛ like nsɛmtwerɛfoɔ ɔmo ne yɛbɛdidi nkɔmmɔ Zinedine Zidane Madrid rumours bebree ba but wobɛnya no a na ɛyɛ press conference ase ne waba no a addresse press conference na ɛno no the hard questions no nyinaa no mabusa no a express nti no they should look at all those aspects no meyɛ sure sɛ moving forward ɛno na ɛbɛtumi ɛde aboa Asante Kotoko team no.
Coach yi nim sɛ Kotoko level yɛ Confederations Cup Mpanimfoɔ baeɛ no, wɔn se yɛbɛfa wo ne yɛde wo akɔbɔ caf Champions League. Adɛn na Ada Sport ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ daa asɛm no a wɔka no ɛnyɛ asɛm papa. Because kɔtɔkɔ no a wɔn se yɛkɔbɔ Champions League no, yɛnyɛ Champions League club. Nti montumi nka sɛ ɛyɛ upgrade. Nti ɛneɛ momfa mo coach no a mode no bɔɔ Confederations Cup no a na ɔte mo ba a, moabɔ mo Confederations Cup. Ricardo, saa Zacharias yi ɔn, sɛ onim baabi ofiri baeɛ? Ashanti good. O te nsɛm a Champion keka faa ne ho. Champion kae kɔtɔkɔfoɔ no sɛ oo ɔnyae ɔnyae n'asɛm. Ɛhɛɛ ɛna meka sɛ Champion ka kyerɛɛ wɔn sɛ coach no ɔbaeɛ no ɔbɛsrɛɛ ne pɛɛ adwuma oo, ɔbɛpaa ne kyɛw sɛ ɔɔpɛ adwuma na ne yere nyem sika nni hɔ ne ade ne nyinaa is on record ɛyɛ Champion na ɛkaeɛ nyem na mekaeɛ ɛno na ɛmaa no de faa no baa Asgold ne nti na wamma no contract as a coach nti wohwɛeɛ a ɔyii Tanaseavic adi. de no bɛhyɛɛ hɔnom no, wɔamma no kɔntrat biara, ɔde no yɛɛ adwuma kɛkɛ. Champion kaa saa asɛm sɛ, Coach no, ɔnyɛ coach, ɛyɛ ne ho kyere no. And sɛ me na me ho kyere me na sɛ woaba, woahu n'adwuma a ɔyɛɛ wɔ Ashanti Gold na wo, wonim sɛ wo ankasa, mese kɔtɔkɔ mpanimfoɔ no atena ase wɔ wɔn kokoam a wɔbɛgye atom sɛ team no a na wɔahyehyɛ no, wɔnim sɛ ɛnyɛ Champions League standard. Because wommɔ Champion, Confederation nwie na wo best players wontɔn wɔn nkɔ. Kwame Bonsu, Kwame Konte, wɔn ntɔn ne nkɔɔ Tunisia, Esperance, Esperance na ɔkɔɔɛ no, wɔn na ɛtoaa na rubby shoulders. Enti na it tells you sɛ baabi a wo players papa no wotɔn wɔn de kɔ Tunisia, wo ne wɔn na ɛkɔ akɔpre. Ɛhɔnom na wɔse ɛhwɛ. Champions League no koraa no, it is not always a, it is not only ɛtoaa na ne na ɛbɔ o. Wo ne Esperance mo nyinaa na ɛbɔ. Woatɔn wo player papa no akɔma Esperance na wogye di sɛ ohyia wo a ɔbɛyɛ wo dɛn? Enti wo standard no ɛnnuru hɔ. Woagye atom sɛ Esperance mo so kyɛɛ wo. Enti na wo players papa no wobɛtɔn wɔn de ama wɔn no. Yɛn nuanom na kɔtɔkɔfoɔ maa Yakuba sɛ ɔnkɔ Sudan na ɔne eh, El Hilal Omdurman nkɔ sign contract. Zesco mu nyinaa ama bi. Wɔn nyinaa yɛ hefoɔ, nyɛ Africa yi ara. Na wotɔn wo players de ma wei mu a, wo ne wɔn bɛbɔ? Daabi! Enti no saa nneɛma no deɛ ɛyɛ true but coach no ɔno ɔpɛ adwuma and indeed ɔpɛ adwuma no deɛ ɔbɛgye. Nti me I will not blame the coach, I will blame whoever ɔfaa saa coach no because sɛ wose wokɔfa coach a ɔyɛ Champions League winning coach a, it is not Zakariasen, what is his record? Ɔno deɛn na wayɛ in football? Ɔbɛgye tier two, tier two a tier one na ɔne obi abɔ aduru baabi a yɛyi no firi hɔ a ɔde no bɛhyɛ mu no, ɛno nti no ɔyɛ up to the level a yɛnkɔfa no mɛkɔkyi kɔtɔkɔ? No! Nti no sɛ management na wɔn no yɛ appointing authorities no, Ɛnyɛ deɛ obi bɛnya afiri mu nti na ɔɔkɔ akɔfa coaches coach no a me me nte aseɛ sɛ wo sake sika ɔno agye tier one na wo kɔfa deɛ ɔgye tier two deɛ aa masa ɛyɛ champions league asɛm na yɛɛka oo it is not confederation nyɛ gala ɛnyɛ ɛyi top two ɛna ɛbɛbɔ G eight na yɛbɔ no okuromaa no bio yɛnhwɛ those days na na mese kɔtɔkɔ yɛ big na ɔmo ɛgye tournaments no look at the coaches a na ɔmo de ɔmo kɔ kɔtɔkɔ tumi kɔ na ɔkɔfa ɛnsmidendɔp midendɔp Etumi kɔ coachi Hannover, otumi kɔ South Africa mu na ɔcoachi teams akɛseɛ bebree, ɛnso Middendorp yɛnim no, Ian Porterford mo, yɛnim wɔn adwuma a wɔayɛ, ɛɛ coach yi a ɔbaeɛ a na ɔse ɔpɛ Abenkwan yi, Saint no, yɛfrɛ no sɛ Hans Dieter Smith, deɛ ɔde wɔn bɔɔ Confederation Final no. Coach Abenkwan. Yes. Tho, those times yɛhu aborɔfo coaches papa a na yɛde wɔn ba kurom a, but hwɛ in the last five, six, seven, eight years ɛde ɛreba no, hwɛ the kind of coaches a Kotoko appointe. Kɔtɔkɔ ɛ apɔinti a ɛ Ebomens Ebomens Ebomens before coming to Kɔtɔkɔ ɔyɛ coach papa bɛn ne wɔ fie wɔ wie ne wakɔ akɔfa coach a yɛfrɛ no ɛ Masuakuadu Masuakuadu Kɔtɔkɔ na ɔde bɛ building ne CV after Kɔtɔkɔ bra papa bɛn na Masuakuadu abɔ in football wɔn mo deɛ yɛn ka nokorɛ nkyerɛ yɛse ka nokorɛ kyerɛ damfo ɛnsɛɛ damfo agorɔ didi Dramani. Before coming to kɔtɔkɔ na ɔcoachi mmaa under under seventeen mmaa. Ɔbaa kɔtɔkɔ ɔyɛɛ successful alright but ne level no ɔyɛ Africa coach anaa? Coach a yɛde no kɔgye continental trophy no. Nti no yɛpɛ sɛ yɛhwɛ yɛfa no yɛkɔ continent no so kɔgye biribi deɛ a we must start making the right appointments ne yɛ ba a nneɛma a ɛbɛboa wɔn ama wɔatumi de ayɛ adwuma no Ricardo yɛmfa ma wɔn. Saa nneɛma no na meyɛ sure sɛ yɛyɛ a ɛbɛtumi aboa yɛn clubs no a ɛwɔ kurom hanom no ba da bi a woyɛ matramakwɛ matramakwɛ deɛ a matramakwɛ results na abɛnya because woyɛ bi ahwɛ o ma menyɛ bi nhwɛ ma memfa ma no nhwɛ sɛ obɛtumi a obɛtumi a ɔkɔ no antumi a na wafa no saa na waba na wabɛtena fie ne yɛsu da biara ne akɔ ne aba abɛbɔ ka saa nti no saa nneɛma na ɔsɛ ɔmo hwɛ sɛ yɛ project na wo build a hunu sɛ sɛsi a no yɛpɛ sɛ ɛkɔgye Africa yɛmpɛ coach a yɛgye ne di yɛnim sɛ ɔwɔ the experience a in the long term first season ɔfiiliɛ a ɛbɛma no atoa so. Hwɛ Accra Asofolk and a Togbe Afede. Wɔahunu sɛ Togbe baeɛ yi, yɛnkan the number of coaches a wɔasake Togbe baeɛ. Ɔ before sɛ Togbe bɛfaeɛ no a na Paa Kwesi Fabian na ɛwɔ hɔ. Paa Kwesi Fabian kɔe yi, wɔkɔfaa coaches bebree baeɛ. In recent times koraa no a menkɔ m'akyi bebree a, Kanichi Yasuashi aba, di ɛɛ Duncan aba. Coach Benejay nenam mu kakra as interim. Edi Ansa nso yɛ interim. Polo aba. Wellington aba. Akɔyɛ ɔbɔ nso baa a wɔn nso wɔ top players yi. Frank Luta wɔn nso aba. Ɛkɔ. But ɛnɛ wɔn tena ase na wɔn ahu sɛ no. Yɛhia coach a obetumi ama yɛ project ne yɛn kɔ to this direction na wɔn de ama Kem Grant. So wɔn sɛ Akraso folk yɛn nhyɛɛ competition bi ase o but wotim hu sɛ science na ɛba ne yɛ dɛn ɛyɛ positive ɛno kyerɛ sɛ wahyɛ ase a ɔrebuild biribi sɛ ɔmo ma no time na ɔtoa so a obetumi de akɔ at least ɔrebuild players no ba nti ɛhɔ na ɔsɛ kɔtɔkɔfoɔ yɛ adɛn ɛhwɛ saa nneɛma no nso ɛde firi it is not always about yɛn kɔfa obi mmra o oh, yɛate sɛ coach yɛ aba abɛyɛ biribi papa baako wɔ ha yɛn kɔfa ne mmra masa ɛnna football no yɛnyɛ ne saa o oh, oh yeah na ɔde plan papa ayɛ dɛn ato akwam na ɔde ayɛ Ba sɛ wokɔfa obiaa kɛkɛ sɛ obiaa se ɔde Zakariasen ah masa basa baabi a kɔtɔkɔ aduru no nyɛ Zakariasen Zakariasen nsɛm enti whoever ɔmutuii saa idea no they should bow down their heads in shame ɛni kwan sɛ obiaa bɛka coach asɛm woyɛ management member na sɛ woka coach asɛm a you should sack yourself before you talk about the coach. Enti na yɛ yɛfiri kɔtɔkɔ ne abi aba yɛaba Ephraim Gang deɛ no wɔn a wɔn ka sɛ coach no odi na ɔsɛ fata sɛ yɛpam no wɔn na wɔn yɛ adwene. Oh wohu sɛ wohwɛ me nsɛm a meka no nyinaa na ne nyinaa di kɔsi sɛ coach no deɛ nokorɛ no Nyame anim ni ɔnyɛ coach a ɔwɔ sɛ ɔcoachi kɔtɔkɔ ɔnyɛ the level of kɔtɔkɔ daabi na mmom no the appointing authority wo a wokɔfaa saa coach no de no baeɛ sɛ ɔmmɛlidi kɔtɔkɔ no wo nso so woadi kɔtɔkɔ aborɔ adi Asanteman hwammɔ. Enti sɛ yɛregya coach no kwan deɛ a, na ɛsɛ wo saa panin no, wo nso so no woanyɛ adwuma pa amma yɛn. Because na yɛwɔ coach bi a ɔdeɛ gye con, ɔdeɛ bɔ Confederations Cup after nine years, na yɛnwuraa group stages da, ɔde kɔtɔkɔ wuraa mu. Wo se saa coach no nyɛ adeɛ, wei na ɛyɛ adeɛ, na sɛ wei aba na waba abɛfaili na worepam no deɛ a, masa. na ɔsɛ nso sake wo ho yɛduru saa mmerɛ no ɛwɔ sɛ people must stand up na wɔn nso take responsibility for their actions sɛ me na me take decision wei it is not always about saking management wei nko abaa yi mo hyɛ aseɛ firi my close mo sake no ɔkɔfa luga rosic bae ɔsake luga ɛma luga kɔɛ Wokɔfa ablɔde bɛsɔ mu kakra, frimpong manso nso bɛsɔ mu kakra. Wei mu nko ara ayɛ sɛ four coaches ɛna madi kan abɔ wɔn din. Wokɔfaa Steve Polak baeɛ na ayɛ sɛ five ɛna ɔno nso so bɛsusoo mu ara. After one attempt wapa no na ɔno nso kɔ. Pa Kwesi Fabian baeɛ na ɔno nso abɛyɛ the six coach na ɔno nso so baeɛ ara within some short time disagreement no mu ayɛ ara na ɔno nso so afiri hɔ na ɔkɔ CK baeɛ seven, eight within three years. Wɔ serious club na wɔyɛ saa nneɛma wei. Enti woyɛ management member na woredi saa nsɛmhunu no a, masa. Ɛwɔ sɛ wo nso so no, yɛka biribi kyerɛ wo. Ɛnyɛ da biara na yɛbɛsake coach. Morefa coach a, monkɔpɛ coach papa. Ɛsei Zakaria se wɔ contract till 2022. Three years contract. Nti woresake no a, wokyɛke ne sika na wode ne nyinaa ama no na wakɔ. Enti sɛ wo sake no na wo bɛma no compensation amena akɔ no, you have woefully caused financial loss to the institution Asante Kɔtɔkɔ. Enti masa, me deɛ megye tom sɛ Zacharias ne mmɔdemmɔ no ɔnyɛ Asante Kɔtɔkɔ level but the appointing authority must also take responsibility na ɔmo nso nyɛ honourable enough na ɔmo nka nkyɛɛ sɛ yɛayɛ adwuma no bi masa bɛɛma bɛyɛɛ bi wɔ ama ammɛyɛ no nyinaa enti no we stand together we fall together. Collective responsibility nyɛ sɛ coach no na ɛnkɔ, yɛ mma mmɛ sacrifice an individual, ɛyɛ the whole institution no nyinaa na yɛafeeli, nti as management we are sacking the coach, we are sacking ourself, yɛnkɔ the Egyptian president no, that eh, ɔmo FA president no ne way no bi, after that failure na ɔmo nyaeɛ wɔ the Afcon no ara no, ɔse masa, mede madwuma ato hɔ coach mayi wo adi nti mpanimfoɔ nso ntake responsibility no agya obiara nkɔ. Nti woyɛ kɔtɔkɔ pani a na wo na wodi anim sɛ yɛnkɔfa Kettle Zacharias mbra a wopamo no a na wo nso wo resign honourably because sɛ wontumi nyɛ yɛ saa nsɛnsɛm no na womfaa ho ndi saa na ɛsi teɛ yɛba Abraham Grant deɛ no nso ɛnde yɛde yɛnkaa bi nkyɛɛ mu Abraham Grant nso a ɔbɛdi dwuma ma Ghana but Ghana yɛ ne dɛ ɔnyaa yɛ mbra stars na ɔbɛsan abɛfa de ayɛ adwuma. Kakraa bi on Abraham Grant no nso ne sɛn? Abraham Abraham ɔɔ Abraham ɔyɛ funny but wonim wonim nti a mese Abraham ɔyɛ funny no ne days no a ɔde bɛ coachi blasters no atwam Abraham no ɔmo ɔmo yɛ ɔmo yɛ ɔmo yɛ asom nwo yɛn yɛn we don't need those things at this time but Abraham nso so bɛka saa because ɛnɛ yi no ɔtena ase a he feel sɛ Ghana we don't have a coach ah yɛwɔ coach Kwesi Appiah hwan Kwesi Appiah ɛsi yɛ coach. Aba sɛ ɔyɛ blaster sɛ ɔna ɛyɛ coach ɛna me sɛ hɛ wohu sɛ deɛ ma ne ne situation no Kwesi Apia ɔte hɔ nom not because of his competence not based on footballing reasons but purely on political grounds and ɛna ɛma no yɛ dangerous no national team biara no a yɛde politics ɛna ɛfa coach no nti na ɛma yɛte baabi yɛte yi ɛna ɛbɛma Avram aka deɛ ɔɔka yi sɛ ɔba ɔkɔɔ yɛ yi na Avram tena ase na ɔbu nkɔmpɔ hwɛ n'akyi ɛne ne bra a ɔbɛbɔɔ wɔ Ghana hanom, n'adwuma a ɔba bɛyɛeɛ a Avram, under Avram yɛde ma no sɛ ɔde ɛbɔ Afcon final baako but Afcon final nyɛ achievement in the history of Ghana football, yɛabɔ nnan. Ɔsan se ɔde kɔ semi final tournament bi a ɔkɔeɛ biara nti ɔno wɔhwɛ ne nneɛma o, wɔhwɛ nneɛma a ɔbɛyɛ wɔ Ghana na ɔde ka ne ho asɛm o. Ah Ricardo, Ricardo, nsɛm no wohu sɛ nsɛm no ɛsere, ɛyɛ laughable, obi a ɔbɛka sɛ Abraham baa Ghana biaa no na ne performance no wɔ soro biaa no mese si nipa koro huu na nipa koro onim bɔɔl mu onim Ghana football yɛ history baabi a yɛfiri ba no hwɛ yɛmfa the recent history of Ghana yɛ football no from 2006 ɛde ba no yɛ qualify kɔ yɛ first world cup de firi hɔ no mo ba that time de ba nya afcon a yɛkɔ biaa ne yɛbɔ yɛ semi final dada o yɛbɔ yɛ final dada ɛnyɛ Abraham na ɛbɛyɛ bibi nwanwa biaa Hwɛ, nneɛma a na anka yɛhwɛ anim ne sɛ Avram bɛfa yɛn team no in twenty fifteen, watumi de yɛn akɔ akɔbɔ the finals and that final no koraa it was very disastrous and very disappointing on the part of the coach. Hwɛ, wo lead two two penalties and you have your best penalty takers sɛ yɛretwɛn akɔ akɔbɔ last hour na wo as a coach wogyina hɔ no ma inexperienced players sɛ ɛbɔ gu. What did he do? Deɛn na ɔtumi de yɛeɛ? Saa mmerɛ no yɛnim sɛ yɛbɔ tournament na yɛnya penalty ɛhɔ a na ɛbɔ it was the day Ayew wo leadi tuu no ara no ma no mɛbɔ ma no mmra na ɔmɛbɔ na ɔmfa confidence no nsa nyɛ dɛn ɛna ɔtena akyire oh ɔntwɛn na ɔmɛbɔ last hour ɛna yɛde yɛyɛ ara na yɛgye firi yɛn nsam enti sɛ wakɔ akɔbɔ finals a what we expect ne sɛ the next year no you build on your success na wo kyɔkeeɛ no na wode akɔ w'anim what did Avram do at the next AFCON no semi finals naa na yɛkɔɛ yɛfiri mu nti on that score no deɛ he didn't perform ɛno paa yɛnhwɛ yɛ qualifiers a yɛbɔɔɛ from the world cup qualifiers no world cup qualifiers for 2018 ɛyɛ as a result of Avram ɔno ankasa ne tactical ineptitude ɛna ame yɛankɔ yɛn anim hwɛ Ghana national team no bɛduru baabi ma no bɛyɛɛ sɛ ɛbɛyɛ nkurɔfoɔ binom agyapadeɛ nti no Obi te sɛ Agyeman Badu Bɛɛbɛɛto, ɔda koro a onim sɛ yɛbɛma no call up. Asamoah Agyan nim sɛ meda koro a yɛbɛma me call up. Dede Ayew nim sɛ meda koro a yɛbɛma me call up. Players bebree, Afiri Yakwamo, onim sɛ ɛyɛ den a yɛbɛma yɛ call up. Nti sɛ yɛhu sɛ international break reba pɛ, saa tam, nsɛmtwerɛfoɔ, wonya ntee hwee o, but wotumi yɛ Ghana call up no de ba. Ɛbɛba nso na ɛda mu. Ne dɛm. Players bɛn na ɔbɛ discover de maa yɛn? Because coach deɛ wokɔ a wo legacies no bi yɛ sɛ, oh ɔbaeɛ no ɔna discover player wei de maa yɛn. Kwesi Appiah a nnɛ yi me megye tom sɛ ne mmɔdemmɔ nsɔ ani, tactically ɔyɛ bankrupt, wasa. But wonim sɛ wo Kwesi a wonim sɛ yɛwɔ atwo bi wɔ hɔnom a, Christian atwo bi wɔ hɔnom a na ɔnim, yɛnim no. Ɛyɛ Kwesi Appiah na ɛkɔ scouting no yii no baeɛ. Sɛ player bi bɔ big team na wɔma no ne debut a, won discover ahwe oo. Partey bɔ Atletico Madrid na wɔfrɛ no ba a, wo na wo discover no? Daabi. Ɔbɔ Atletico Madrid ɛbɔ week in week out, wonfrɛ no. Ɛno nkyerɛ sɛ woa discover player, won discover obiara. But hwɛ kwan a. Kwesi Appiah tumi faa so ara kɔ yii atode no brɛɛ yɛn. Even Thomas Agyapong, ɛkwan a baabi a ɔnenam ara kɔ yii Thomas Agyapong saa de no baa ma yɛhu sɛ Ghana wɔ winger bi a yɛfrɛ no Thomas Agyapong. Those are the nneɛma a yɛde bɛma Kwesi Appiah. But wohwɛ Avram a, who were the players a wobɛka sɛ ɔde wɔn brɛɛ yɛn? Yɛrebɛkɔ 2018 World Cup, it was Avram na ɛhyɛɛ aseɛ. Yɛn first match a na anka ɛwɔ sɛ yɛtumi wini wɔ hanom against Uganda. Uganda ne yɛ de bɔ draw yɛ struggle to get a draw against Uganda those were the things ne yɛ struggle sɛ yɛne Egypt bɛbɔ na Egypt bɔ Ghana two zero ne ade nti daa nneɛma nneɛma no a Evra mba bɛyɛ no kurom a ne deɛ yɛsrɛ no wawu a ɔma n'ani nka na menam yɛnim sɛ ɔfiri Ghana no ɔkɔ India India hɔ nom amfa ama no saa North East FC no a ɛsɛ yɛyi Asamoah Gyan kɔ no ɛhɔ Evra kɔ ne nam hɔ biara amfa ɛna ɛna waba ɔbɛtena fie ɔte kurom hanom, he didn't value the job na no wɔyɛ no. Wohu sɛ woyɛ woyɛ coach, at least biribi ni a ma yɛhu sɛ adwuma no a woyɛ no wowɔ buo bi, wɔ ɔdɔ bi de ma wɔ adwuma no a woyɛ no. But wanshow saa ɔdɔ no amma no adwuma no a ɔyɛ no. Enti wobɛhwɛ a league rekɔ so wɔ kurom hanom na ɔte Sky Sports na ɔyɛ panditry hɔnom. And deɛ na ɛyɛ me ya, ɛyɛ annoying me koraa yɛ sɛ A Sky Sports no, wohu sɛ yɛntwerɛ head coach Ghana national team, yɛtwerɛ no former Chelsea, former Portsmouth manager. He didn't value the job na no ɔyɛ no, he had no respect for yɛn local league no, nti yɛbɛbɔ league wɔ kurom anom na sɛ yɛkɔ tournament ne yɛtumi nya just a single goalkeeper na yɛde no kɔ akɔda goal mu a, ɔno mpo no ɔkɔ a ɔkɔtena bench, ɔnkɔ nkɔbɔ biara, it tells you papa no adwuma no a no ɔyɛ no. na nyɛ adwuma a ɛyɛ adwuma sɛ wɔbɛboa Ghana football no nti me deɛ Avram deɛ whoever ɔbɛka sɛ yɛmfa Avram mmra kurom a biara no na ɔnni ɔman no ho dɔ anaasɛ Ghana football no nna n'akoma so megye tom sɛ Ghana ɛnnɛ yi no yɛwɔ coaching crisis coaching yɛwɔ crisis paa because sɛ Kwesi Appiah tumi tena hɔ ka sɛ yɛmpam no assistance nneɛma no ntena hɔ a na Ghana yɛaba fam but Avram deɛ yɛsrɛ no ɔmfa n'asɛm no ntwene baabi kakra ma yɛn. What is his age? Ɛnna Avram ɔde mfie sɛn? Avram is over sixty years. Avram wayɛ mmerɛ. Ogyina hɔ koraa ɔdwene sɛ Avram paa nnɛ modern trend of coaching, tactics ne ade no, Avram wɔ akyire. Sɛ yɛwɔ Oscar Tabarez ma ɔmcoachi Uruguay national team. How many years na Oscar Tabarez ɔde atena Uruguay? Ɔtena hɔ akyɛ. He's been he's still on the job. Ɔyɛ adwuma, ɔsua adeɛ. Ɔkura crutches nyinaa o. But wohu sɛ ɔgu so a ɔreyɛ adwuma no, ɔnkɔtenaa fie o, the only difference no ne sɛ Oscar Tabarez mo yɛnyi no adi ma no nkɔtenaa fie but wo deɛ no wote fie na yɛrekɔfa wo aba, wahu, ɔho deɛ difference no ɛwɔ mu no sɛ Oscar Tabarez te fie a menyɛ sure sɛ with at this present state wɔn bɛnya saa ayi no sɛ yɛkɔ akɔfa Oscar Tabarez no aba, no. Enti that's the difference between ɔno ne Avram adwuma no a ɔba abɛyɛ no, Avram Yɛsrɛ no a, even in his prime as a coach koraa no, achievement papa bɛn na ɔtumi yɛ maa ne ho? Ɔde Chelsea bɔɔ finals wieeɛ, ɛdeɛ bra papa bɛn na ɔtumi de wɔn bɔɔeɛ? Nti yɛsrɛ no, Avram, wawu a, wɔn ne no nka no mmra. Mesɛ Israel koraa no, wɔn wɔ crisis mu. Israel national team te fie na Baniamoneade retwi fa wɔn so. Nti ɛneɛ ɛsei ɔnkɔ no nkɔ boa ne Israel man no me sure sɛ ɛbɛboa. Nti ɛnɛ ɛha ɛna yɛde ɛyɛ asɛm yi di kan yi nso bɛsi. Yɛba a sɛdeɛ asɛm no si teɛ no na yɛbɛka. Yɛn expect sɛ more bɛba. Yɛnnya nnya yadwene sɛ yɛma Ghana football no agu. Ɛnɛ mene de crusade ɛda biaa yɛde bɛba because nsɛm bi wɔ hɔ a ɛsi okurom ase yɛansi no pii na yɛanka a ɛbɛsɛe yɛn Ghana football nti Yɛkɔ no emu, yɛkɔ no, the crusade a, wo last words na afei yɛnkɔ. Oh, me last words a meka ne sɛ, sɛ woretie nsɛm no a, nsɛm no bi wɔ hɔnom a, ebia wɔn, they should expect more because ebi wɔ hɔnom a ano bɛyɛ hye koraa kyɛn sei. And mɛmma wɔmmfa no sɛ ebia yɛtan obi, yɛntan obiara, yɛn, yɛn, yɛnnye hwee wɔ obiara hɔnom. Journalist, our first loyalty is to the citizens and one thing about journalism is about reporting the truth. Enti sɛ yɛ nokorɛ nko ara deɛ a na ɛbɛ hurt obi a they should brace themselves sɛ yɛbɛka, yɛbɛka no sɛdeɛ ɛteɛ no ara no. Na ne nyinaa a yɛreka no, yɛwie a na maka akyerɛ wo sɛ Papasoapa ne Nwomasoɔ no ɛnyɛ n'anum ɔdɛ na mmom ne yie mu ntira. Enti no still for the love of the game. Deɛ na ɛha na ɛde dwumadi no bɛsi na mmom sɛ wonsubscribe to the channel a make sure sɛ wobɛ subscribe na wabɔ notification bell no sɛdeɛ ɛbɛyɛ a more ba a wo nso wobɛnya bi ahwɛ. Na sesei deɛ yɛbɛyam yɛn Ghana football no atu mpɔn, yɛbɛbɔ wɔn akyi na biribiara nso ayɛ kama. Yɛn cameraman nnɛ yɛ Jones Afrane the Mingle Man. Wohwɛ ne wie a wasi amuna n'anim a ɔretwa video no a, menim sɛ ɔne obi wɔ ntɔkwa deɛ abata. Ɛnna ha na yɛde asɛm bi di kan bɛsi nyampa a yɛbɛtoa so na yɛde mɔ nso aba.